Егерме вакытлы киткән. Аннан соң э, килгән бар инде мәктәпкә? Бар, чөнки кызым мәктәптә укый, шуңа күрә аның белән бергә килеп утырып караган бар. Ә, татарча диктант яздык бит әле. Ничек соң диктатның нәтиҗәләре? Әйбәт, яхшы бүген нәтиҗәләр, Аллага шөкер. Аннан инде безнең э, мәктәп белән бәйле э, төрле съемкалар булганы бар. Шуларда теге 20 ел инде утырганым юк, парты Артында дип әйтеп булмый. Ә синең мәктәптә иң яратып укытылган предметың нинди, фәнең ниндидер?
Әдәбият булгандыр. Менә иң башта, иң беренче килгәне шул. Аннары утырып, парта артында укый торган. Утырдыңмы соң син гомумән? Утырдым, утырдым. Әдәп бирмәдеңме мәктәптә? Беренче партада.

Аделина сиңа укчылар командасына бер балл китергәнең өчен бик зур рәхмәт. Һәм без дәвам итәбез. Беренче сыйныф математикасын гына беләм инде мин, диде Зөлфәт. Ә менә хәзер тикшереп карарбыз. Икенче сыйныф татар теле. Камилә, син татар телен яратасыңмы? Камилә, син бабуны таныйсыңмы? Әйе, кая күргәнем бар? Һәм без дәвам итәбез безнең татар теле. Мин сезгә биремнәр бирәм. Шушы биткә генә дә ясасагыз була. Ялгыш, яңгыр сүзләрен тикшер. Хәрефләр һәм авазлар буенча камилә синең нәрсә икәнең беләсең дә инде, Зөлфәт Фәт сиңа аңлата, ялгыш сүзендә ничә сузык аваз, ничә тартык аваз, алар яңгыраумы, саңгыраумы, нечкәме, калынмы. Йә, ялгыш сүзен генә тикшер, яме, яңгырны тикшер. Ялгыш.

Син мәктәптә укыганда эшли идең мени дисә? Унберенче сыйныфта укыганда ие, официаль рәвештә. Унберенче сыйныфтан тәмам лагач официаль урнаштым, ә әле укыган вакытта официаль урнашмыйча эшли идем. Кайда эшләдең? Саба дулкыннары телерадио компаниясендә. Нәрсә эшләдең анда? Менә авыл ачылды да, һәм радиода, телевидениедә. Авылда эшләдең? Әйе. Радионың эшчәнлеге шуннан башланды. Ә анда бер кастинг булдымы анда? Булды. Анда Ничә кеше килгән кастинг?
Ул хәтерләмим ансын күп микән, ләкин бик күп иде. Анда инде мин унберенче сыйныф укучысы, аннан миннән олыраклар да бар иде. Ул яңалык, кызык бит инде. Телерадиокомпания, шуның ди зур оешма. Һәм башта радио эшләп китте, аннан соң телевидение тупланып, телевидениедә без Яшьләр өчен тапшырулар эшли идек. Радиода көндез дә алып бара идек, кич белән дә. Яшьләргә махсус ниндидер тапшырулар уйлап чыгарып, башка радиостанцияләрне тыңлап, әле бит анда башка радионы тыңлап та булмый. Интернет та юк бит әле ул заманда. Ул вакытта интернет та юк, әйе, бердәнбер радио бар иде, Молодежное радио дип атала иде ул. Ул бардымы, юктымы, хәзер белмим. Менә шуны тыңлап, аннан-моннан ишетеп, карап. Шундый тапшырулар эшләгән малайлар иде. Мин 9-нчыда, 10-нчыда укыганда бөтенләй информатика шул якта яисә икътисад белемен алырмын дип уйлаган идем, 11 сыйныфны тәмамлаганнан соң. Ә 11-дә укыганда менә шушы радио ачылгач, минем зур кызыксыну шундук артты. Радионың нәрсә икәнен күргәч, телевидениенең нәрсә икәнен күргәч, һәм шуннан соң инде мин фикеремне бөтенләй башка якка үзгәрттем, журналистика факультеты дип. Димәк инде, син хыялланган урынга килеп, бүгенге көндә хыялланган эшең белән шөгыль. Әйе, һәм ул хыял бер ел эчендә генә барлыкка килде. Менә шундый максат, хыял, минем тормыш үзгәрде. Мин аңарчы инде икътисад дип йөри идем. Рәхмәт бик зур.
Безнең вакыт чыкты һәм без дөрес җавапларны тикшерәбез. О, Камилә молодец. Ялгыш, биш хәреф, алты аваз, я хәрефе, ике хәрефтән тора, ялгыш, яңгырау, калын, ше, ага, тарты, шулай бит? Камилә бик дөрес итеп җавап бирде һәм ул бик төгәл итеп һәрбер хәрефнең, һәрбер авазның нинди төргә каравын безгә әйтте. Камилә, молодец, син укучылар командасына бер балл китерәсең.
Мин инде хәзер төп төгәл алай дип әйтеп бирә алмам, ләкин ничә сузык дигәндә монда инде ялгыш сүзендә ике сузык, әйбәт тартыклар өчәү. Э, авазларына әйтсәм инде монда я хәрефе ул ике хәреф белән ишетелә бит инде ялгыш, кыска и а, аннары ялгыш, э, калын сузыклар монда э, ике ишектән тора. Икенче сыйныф нәтиҗәләре буенча Зөлфәт Зиннуровка шулай ук бер балл бирелә. Без дәвам итәбез, әлегә исәп икегә ике. Һәм өченче сыйныф. Өченче сыйныфта Зөлфәт Зиннуровка каршы Камилә көч сынашачак. Камилә килмәде. Сәлам, Камилә. Һәм мин Камиләне беләм. Сезне белмим дә, сезне беләм.

Беләм.
Анда бит аның китаплары бар махсус, һәм аңа ябыштырып барырга кирәк. Шунсы мул. Ябыштырырга кирәк, анда төрле биремнәрне үтәргә кирәк.
Син үтәгәнсең ахран бит биремнәрне.
Үтәдем. Анда берсендә мин хәтеремдә ниндидер бер бирем бар иде. Сүзләрне үтәдек, үтәдек тә, ә бер сүз килми. Анда шакмаклары хәзер әйтәм. Биш кенә бирелгән шакма. Ә сүз ал, алты хәрефтән тора. Без инде былай да куеп карадык, тегеләй дә куеп карадык, башка сүзләр дә эзләп карадык. Юк, ә шул сүз инде, ә ул сүз алты хәрефтән тора. Без бер шакмакны өстәдек тә, сыймаган хәрефне язып куйдык. Менә сиңа бирем, өченче сыймы, әйләнә тирә дөнья. Бу биремнең рәсеме дә бар, шушы рәсем астына ук язырга мөмкин. Һәм инде әйтеп кенә китсәгез дә була.

Ярар. Дөрес җавап. Э, димәк, бу син белмәдеңме яфрак булган икән? Хәтерендә түгел идеме? Җайлы гына булган бит.
Имәндә икән чикләве. Имәндә икән чикләве, агачта икән яфрак. Ә без дәвам итәбез һәм өченче сыйныф биреме нәтиҗәләре буенча Зөлфәтдин Нуровка бер балл бирелә, ә безнең укучылар командасына бер балл да бирелми. Шуңа күрә гомуми исәп безнең өчкә ике. Дүртенче сыйныф рус теле. Сәхәт ничек синең рус теле белән хәлле? Беләсеңме, мин аның кагыйдәләрен белмим, әйме? Бик белеп бетермим. Ләкин мин аның ничек язылырга тиешлеген беләм. Менә шундый. Әгәр дә миннән сорыйлар икән, ни өчен ул шулай языла дип, мин аны аңлатып бирә алмыйм. Теге анда депричастный оборот, чөнки

Тәкъдиме буенча. Үтенече буенча.
Үтенече буенча, бишле шоуда моңарчы күрелмәгән Да, так как он бал яклы. очень просил и клянчил, Әйе. э, э, то дается бал Амиру. Ура!
Ура! Нәтиҗәдә, гомуми исәп, өчкә өч. Бишенче сыйныф, математика.

Ходай иткән. Бу икенче капчыктагыдан унсигез килограммга кимрәк. Ике капчыкта барысы ничә килограмм ашлык булган? Мәсьәләне аңлатма төзеп чишегез.

Беренче капчыкта унсигез килограммга кимрәк.
Аңладыңмы?
Икенче капчыкта унсигез килограммга кимрәк түгел. Менә бу беренче капчыктагы 46 килограмм ашлык икенче капчыкка караганда унсигезгә кимрәк. Ә икенче капчыкта, димәк, унсигез килограммга. Артыграк булып чыга.
Тиз-тизгә.
Артыграк булса, ул 64 була.

Амбарда капчыклар не кондиция. Әйе. Яисә теге монда инде теккәннәр ни дөрес итеп түгел, зуррак. Бер капчыкта ничек инде 64 килограмм. Әйе. Яисә тегесеннән урлаганнар. 64 капчык, 64 ле булган. А монда мине сакчыны карарга кирәк. Без дәвам итәбез. Бишенче сыйныф математика биреме нәтиҗәләре буенча Зөлфәдин Нуровка бер балл һәм Фазылга Укучылар командасына бер балл бирелә. Нәтиҗәдә безнең исәп дүрткә дүрт булды. Алтынчы сыйныф биология һәм Зөлфәдиновка каршы укучылар командасыннан Әмир уйный.
Сәлам, Әмир. Исәнмесез. А.

Шушы өч утка чәчәк төзелешенең өлешләре исемнәрен язарга кирәк. Биологияне мин ярата идем, мин белә идем аның бөтен терминнарын. Әйе. Хәзер бит инде ул теге чәчәк, чәчәк инде аның бит инде хәреф карап тормыйсың, ә монда бит монда хәер бит менә мәсәлән менә монсына төртмәгән ул, мин менә монсын белер идем, менә монсын әйтер идем мин хәер нәрсә икәнен.

Әмир, синең җавабыңны тикшерәбез хәзер. Тор, ә монысы нәрсә, язмадыңмы ни? Мин забыл. Мин забыл. Әмир, синең җавабың дөрес түгел. Беренчесе дөрес, таҗ яфракчыгы дип атала. Ә менә монысы аның касә яфракчыгы дип атала иде. Ә монысы аның гадәти яфракчыгы дип атала иде. Димәк, әмирнең җавабы дөрес түгел.
Таш, яфрак, лепесток. Мин бел шундый сүзне аңлый идем. Дөрес язмады.
Егетләр, сез әлбәттә молодцы. Сез булдырдыгыз, әз генә якын килдегез, ләкин кызганычка каршы тулы җавап булмаганда без аны исәпкә алмыйбыз. Шуңа күрә биредә бары икебезгә дә укучыга да, укучылар командасына да бер балл да бирелми. Димәк, безнең уенның гомуми исәбе 4-кә 4. Һәм бу уенда Дуслык җиңде. Аллага шөкер, шулай булырга тиеш инде. Зөһрә Зиннуровка каршы алты сыйныф укучылары көрәштеләр, ләкин ахыр чиктә безнең нәтиҗә тигез, исәп дүрткә биш. Бик зур рәхмәт сиңа, Зөфәр, килгәнең өчен, безнең уенда катнашканың өчен, шулай ук икенче татар гимназиясенә дә зур рәхмәтебезне белдерәбез. Шушының белән безнең уеныбыз тәмам һәм уенда катнашкан һәр кешегә, әлбәттә, бишле билгесе бирәбез. Зөлфәт, сиңа килгәнең өчен бик зур рәхмәт. Рәхмәт чакырганыгыз өчен, рәхмәт егетләргә, кызларга, сез барыгыз да молодцы! Менә шундый булып калыгыз, чая булыгыз, курыкмый торган булыгыз һәм гел шушындый бишлеләр алырга язсын, яме? Әйбәт укыгыз, күрешеп торырга язсын. Әйе, мондый ашый торган бишле генә түгел, чын бишлеләр белән дә тулсын сезнең көндәлекләрегез. Мәктәпне яратыгыз, мәктәп программасын яхшылап өйрәнегез, белегез. Аларның барысы да сезгә кирәк булачак.